तो नमस्कार प्रणाम दर्शक बंधु केहन छी अहाँ सब भगवान से दुआ करे छी कि अहाँ सब स्वस्थ है मस्त है तो देखियो हम सब बाढ़ एलिए देखे ला अभी हाया घाट के पुल पर छी और नदी के नजारा एलिए देखे ला देखे ला कि बाढ़ के पानी बढ़ले हन कि कमले हन तो पता लगल कि बाढ़ के पानी बढ़ले हन तो देखे छी अहाँ सबके देखाबे जा रहा छी कि देखियो पानी जादे बढ़लै हन आओर धार भी तेज भेलै हन पहिले हमसभ आबै छलियै तऽ एतेक पानि नहि छलै धीरे धीरे पानि बढ़लै हन तऽ देखाबैके कोशिश करै छी तऽ देखियौ ई साथमे हमर दोस्त है चन्दू हाय जब भी हमरा शूटिंग पर से फुर्सत मिलै है छुट्टी होइ छी तऽ एकरा फोन कऽ लै छी आ बस घूमै लए हमसभ टूर पर चलि आबै छी

ओहिपर ट्रेन ट्रेन जाइ छै ट्रेन वाला पुल छै भायाघाट से पहिले जे पुल अहाँ सब शायद जानैत है भायाघाट से पहिले वाला पुल है मर गया तो मर गया हमर पार्टनर एगो आर पार्टनर देखियो हां हां हाँ, बोले ई अखिलेश जी छथिन अखिलेश जी अपन हमर सबके साथी मित्र सखा भेले सब आदमी जतऽ जाइ छै ततऽ सब साथ में जाइ छी सब गोटा साथ में जाके और घूमे फिरे छी एंजॉय करे छी तो बनल रहू हमर मंगरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर साथ ही वीडियोके ज्यादासँ ज्यादा शेयर करू लाइक करू आओर कमेंट केनाइ नहि बिसरबै अहाँ सब तऽ बनल रहू हमारा मंगल- मंगला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे सब आदमी और वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करब लाइक करब और सब्सक्राइब करब तो देखियो बगल वाला पुल से जो है ट्रेन जा रहल है अहाँ सबके देखाबे के कोशिश करै छी देखियो बगल वाला ट्रेन पुल से ट्रेन जा रहल है हायाघाट से जो है लहरियासरायके लिए रवाना भऽ चुकल यऽ अब लहरियासराय जायत कि दरभंगा जायत ओतऽ गाड़ीमे जे बैसल है तिनके पता बनल रहू हमर मंगला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे यौ अखिलेश जी की करै छी कुछ बाजै नहि छियै यौ दर्शक बंधुके की कहै लए चाहै छी की कहबै कुछ कहै लए चाहै छियै कुछ कहै लए चाहै छियै हम तू हमारे दुख

देखियौ पानिके धार अहाँसभ देख सकै छियै पानिके धार एकदम तेज भऽ गेल भऽ चुकल छै एकदम देखियौ सामनेके नजारा देखियौ भाय सब एकटा जाल लगा रहल छै देखियौ पानि बढ़लैए आ अहिना दू चारि दिन बारिश होतै तऽ आओर मतलब पानि बढ़तै आओर बानल रहतै तऽ हम तऽ सोच सोचलहुँ कि छुट्टीपर छी आइ शूटिंग जे हइ बरसातके कारण शूटिंग बन्द भऽ गेलै तऽ सोचली कि जाइ छी कनि घुमि फिर लै छी ताहि दुआरे हमसभ घूमय लए अयलहुँ हन घूमब फिरब मस्ती करब आ तकर बाद शामके फेर वापस हमसभ घर चलि जायब तऽ जे भी मनमे दिलमे कोइ भी बात हुए तऽ कमेंट अहाँ सब जरूर करब साथ ही कुछ पूछेके हैत तऽ इहो मतलब अगर बात करैके होत कुछ पूछेके होत तऽ सेहो अहाँ सब कमेंट करब बतियाब सब गोटे से गपशप करब तऽ कमेंट के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से और दोसर बात कि हमारे इंस्टाग्राम फैम इंस्टाग्राम आई डी है ए बी कुमार उनहत्तर उनसठ ओहो पर जायब ओहो पर जाके अहाँ सब ओकरा फॉलो करब साथ ही वीडियो के लाइक करब और शेयर करब और कमेंट निक निक करब तो बनल रहू हमर मंगला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तब तक के लिए विदा चाहे छी अहाँ सबसे नमस्कार प्रणाम फिर मिलब अहाँ सबसे